געווענטליך מיינע שירים טונק איך איין אין אסאך מעשה'לעך ארויסצוברענגען געוויסע מעסעדזשעס. די זעלבע זאך טו איך ביי מיינע שמועסן און אזוי ווייטער. דאס מאל גייט זיין אביסעל אנדערש און פארשטייט זיך וויאזוי קען מעך מסביר זיין אזא זאך נאר מיט א מעשה. מעשה שהיה כך היה מען דערציילט עס אויף אסאך צדיקים אויף אסאך שטעט. איך וועל עס נאכדערציילן אזוי ווי איך האב עס געהערט אויף די הייליגע רבי רבי הערשל פון קראקע, גערער פון קראקע. בימיו איז אנגעקומען איין טאג א מעסעדזש פונעם קעניג פון פוילן אז ער גייט קומען באזוכן די שטאט קראקע און ער גייט אויך אפשטאטן א באזוך אין די געטא, אין די קראקעווע געטא, און באזוכן דעם גרויסן שול. שוין, די אידן פארשטייט זיך האבן זיך צוגעגרייט, מ'האט אויסגערייניגט דעם געטא, מ'האט באצירט דעם שול, אלעס טיפ טאפ. און אזוי ווי אייביג, אזוי ווי איך האב דערציילט ביי די שבת שבעה שמועס, האט זיך אלץ געמאכט ווען א קעניג איז געקומען באזוכן א אידישע געטא איז אלץ געווען אין שטאט דער שונא ישראל, דער גלח צו דער משומד וואס האט געזוכט אונטערצולייגן שטיקלעך אז דער קעניג זאל נישט נספּאר ווערן פון די כבוד וואס די אידן טיילן אים צו. וכן הוה דא אויך, איז געווען א גלח אין קראקע וואס האט נישט געקענט צוקוקן צו דעם ווי שיין די אידן גרייטן צו זייערע געטא, מען האט עס אפּגערייניגט, מען האט עס געמאכט עפּעס מורא'דיג מורא'דיג שיין. און וואס ער האט געטרייט צו טון איז אים נישט געגאנגען, ביז ס'אים איינגעפאלן א מורא'דיגע מהלך. יענע צייטן איז געווען א געזעץ אז אין יעדע תפלה און להבדיל ערב האלב הבדלות, להבדיל בין קודש לחול אין א בית מדרש, מוז זיין א בילד פון די קעניג. אזא אזא געזעץ איז געווען. און ווען די קעניג איז אנגעקומען און דער גאנצע עולם האט געווארט אינדרויסן פארן קעניג, דאס הייסט ווען די קעניג פלעגט קומען פלעגט דאך די אלע רבנים ארויס קומען מיט די ספרי תורה מיט א חופה ווער עס האט אמאל געזען די פיקטשערס און מאלערייען וויאזוי עס האט אויסגעזען סאו האט דער גלח געשיקט עפעס א שייגעץ זיי זענען אריינלויפן אין בית מדרש ווען די בית מדרש איז ליידיג און אראפ נעמען דעם בילד פונעם קעניג און אפפיצן מיט דעם. שוין, די אידן האבן פארשטייט זיך גארנישט באמערקט, און דער קעניג קומט אן אין שטאט, און די גאנצע געטא איז באצירט הערליך שיין, די רבנים שטייען אינדרויסן ביי די ספרי תורה, און ענדליך קומט דער קעניג אריין מיטן גאנצן פמליא אינעם אידישן געטא, ס'איז געווען אויסגעשפרייט א שיינעם רויטן קארפעט אין פראנט פונעם שול, און והנה דער קעניג איז דא, די רבנים האבן אים מקבל פנים געווען מיט די ברכה שחולק מכבודו לבשר ודם, און נאך א קורצע רעדע האט מען אריינגעברענגט דעם קעניג אינעם בית מדרש הגדול,

אריינצוווארפן פארן קעניג פארשידענע רמזים אז ער דארף די טובה און יענע טובה פאר די קהילה, האט זיך דער גלח געגעבן א רוף אן צו דער קעניג, הער קעניג, איך בין זייער נתפעל ווי שיין די אידן נעמען דיך אויף. אבער דו ווייסט א אינטערעסאנטע זאך? אין די קירכע, אין די קלויסטער, הענגט א בילד פונעם קעניג. נישט נאר אין די קלויסטער וואו אונז זעמיר געווען, נאר אין אלע קלויסטערס. אזוי איז דאך דער געזעץ. אבער דא אין דער שול, איך קוק מיך אום, איך זעה נישט קיין בילד פונעם קעניג. ס'מוז זיין אז די אידן האבן דיך עכט נישט אזוי שטארק ליב, און פאר דעם איז נישט דא קיין בילד. קוק דיך אום וועסטו זען זיי האבן פארגעסן. זיי האבן פארגעסן צוריק צו לייגן די בילד. ס'איז א גאנץ יאר האבן זיי נישט קיין בילד. סאו ווען דו ביסט געקומען האבן זיי פארגעסן פון דעם. קוק! דער קעניג געט א קוק ארום, וואס מאדנע. ער איז גערעכט. מיט גרויס כעס ווענדט ער זיך צום רב פון שטאט, רבי ר' הערשל, און ער פרעגט אים, הייתכן? רבי ר' הערשל האט גלייך געכאפט וואס דא פארגעקומען, האט ער זיך אנגערופן, זאגט ער, דער קעניג ווייסט דאך אז אונז אידישע קינדער לייגן תפילין א גאנצע וואך, און שבת נישט. פארוואס? תירוץ איז, ווייל תפילין איז א צייכן, איז א אות און א זיכרון פאר אידן צו געדענקן פון די רבונו של עולם, והוי לך לאות על ידך. אבער ווען שבת קומט, קומט דער קעניג אליינס, דארף מען נישט דערמאנען קיינעם פון די אות התפילין, ווייל ס'איז דאך דא די אות פון שבת, ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, אז דער רבונו של עולם אליינס איז דא, מאכט נישט קיין סענס צו אנטון תפילין, זאגט ער ס'איז די זעלבע זאך ווי ווען א קינד פארט אוועק פון שטוב און פארט אין ישיבה אריין, וועט די טאטע אראפלייגן א פיקטשער פון אים, ווייל ווען ער בענקט זיך זאל ער אים זען, אבער ווען די קינד קומט צוריק לייגט מען אוועק דעם בילד ווייל מען האט אים אליינס דא, טא די זעלבע זאך א גאנץ יאר הענגט דא א בילד, אונז האב מיר עס יעצט אראפגענומען פשוט פאר די כבוד פון די קעניג, ווי קען מען לייגן יעצט א זכר צום קעניג ווען די קעניג אליינס איז דא? מאכט דאך נישט קיין סענס, האבן אונז אראפגענומען דעם בילד לכבודו פונעם קעניג, ווייל אונז האמיר יעצט אליינס דעם קעניג, אונז וויל מיר נישט קוקן אויף א בילד, אונז וויל מיר קוקן אויף דעם קעניג אליינס. דער קעניג האט מורא'דיג הנאה געהאט פונעם ענטפער, ופניה הגה ל כפי. שיינע מעשה, פארוואס דערצייל איך עס? געווענליך. האב איך ליב צו דערציילן אסאך מעשות ביי מיינע שיעורים, ביי מיינע שמועסן, און די מטרה פון דעם איז לסבר את האוזן, צוצוציען דעם אויער, מענטשן האבן ליב מעשות, מענטשן האבן ליב דראמא, און אזוי קען מען אדורכפירן א אינטערעסאנטע מעסעדזש, א וויכטיגע מעסעדזש, וואס די עולם זאל זיך אפלערנען פון דעם. דאס איז געזאגט געווארן אלע וואכן פון די יאר, אבער די וואך דארף מען נישט קיין מעשות. די וואך האבן אונז די מאוסט דראמאטישע מעשה וואס גייט אן פון שמיני עצרת ביז יעצט און ס'האט זיך נאכנישט געענדיגט. א דראמאטישע מעשה וואס איז נאכנישט געווען אזא מעשה זייט די צווייטע וועלט מלחמה. מ'האט געמיינט. אינמיטן וואך אז מען ווייסט שוין וואו מען שטייט, וויפיל קרבנות ס'איז דא, וואס ס'גייט געשען, אבער וואס א טאג ס'גייט אדורך זעט מען אז מען ווייסט דערוואס ווייניגער, מען ווייסט נישט. יעדן טאג ווערט מען געוואויר עס איז דא נאך קרבנות, מען ווערט געוואויר ווי אזוי די קרבנות זענען געהארגעט געווארן רחמנא לצלן, מען ווערט געוואויר וויפיל פלאפס דארט איז געוועזן ביי די מיליטער, ס'דא ערנסטע שאלות צו ס'איז נישט געווען קיין פאררעטער פון אינדערווינדיג א זאך וואס אין מדינת ישראל'ס היסטארי איז נישט געווען א כמעט אזא מושג איז דא ערנסטע חששות אויף דעם. ס'הערשט א פחד ארום די גאנצע וועלט ווי דאס גייט ברענגען די מלחמה. איך קען ענק זאגן אזויפיל, איך האב עס געזאגט ביי די פריערדיגע שמועס און איך זאג עס יעצט נאך קלארער, ווייל דער עולם קען עס מברר זיין. דאס איז נישט נאר חאמאס. יעדער איינער ווייסט אז אונטער חאמאס שטייט די חיזבאללא, איך מיין לעבן זיי, און אונטער די צוויי שטייט מלכות פרס איראן, וואס איראן איז היינט בעסט פרענדס מיט פוטין. די מצב איז נישט גוט. ווער ס'טראכט אביסל אריין פארשטייט, ווי דאנט נאו עניטינג. עס הערשט א גרויסע צומישעניש, א גרויסע פארלוירנקייט, בפרט האט אויסגערופן אז מארגן דער דרייצנטע אקטאבער למספרם גייען זיך די אראבערס צעווילדעווען, און אז זיי זאגן אז זיי גייען זיך צעווילדעווען, כל שכן אז ווען זיי זאגן נישט, צעווילדעווען זיך זיכער, איז כל שכן וכל שכן ווען זיי זאגן צו אז זיי גייען זיך צעווילדעווען, וועט עס דאך זיכער געשען, סאו, סאיז צרה הילי יעקב, מען ווייסט נישט וואס דאס גייט ברענגען, עס דרייט זיך ארום שפעקעלאציעס, דער עולם דער עולם. דער עולם דרייט זיך ארום און ווייסט נישט. ס'הערשט א דראמא, ס'הערשט א געפערליכע דראמא. סאו מילא אין אזא צייט דארף איך נישט דערציילן קיין מעשה'ס, וואס איז די דראמא איז דא? לעטס געט טו די פוינט. איך זאג א גאנצע צייט איך ווייס נישט, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט, ס'הערשט א ספיקות. ס'דא דריי קוועשאנס. ווי אזוי וואס מענטשן פרעגן מיך. איך אדורך גיין אלע דריי שאלות און מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט די אייבערשטער מיך אריין געבן די ריכטיגע ווערטער אין די מויל. השם שפתי תפתח ופי יגעת לשכל אז איך זאל ענטפערן ריכטיג ושלא אצא תקלה תחת ידי. און אזוי ווי איך זאג די תפילה ווען איך שטיי פאר מוסף ביי מאמענט און איך זאג הנני אני ממעש און איך בעט דעם רבונו של עולם, איך בין א עני, איך בין א גארנישט, איך בעט דיך לייג מיר אריין די ריכטיגע ווערטער אמאל. דריי הארבע שאלות. איך וויל אנהייבן מיט א קאל, נישט מיט א קאל, מיט א קווידעלע א קאל. די ערשטע פראגע וואס אידן פרעגן איז אייך, ווי אזוי, ווי אזוי האט געקענט געשען אזא זאך? וויאזוי האט דער רבונו של עולם צוגעלאזט אזא שרעקליכע שרעקליכע שרעקליכע מעשה? א מעשה וואס מען האט נישט געזען זייט די קריג. אנדערע וואס זענען נישט אזוי טיף פרעגן אביסל אנדערש, זיי פרעגן ווי אזוי האט די מיליטער אין ארץ ישראל, אין מדינת ישראל וואס הייסט די מאוסט סאפיסטיקעיטעד מיליטער, זיי האלטן זיך שטויס זענען די גרעסטע, זיי האלטן זיך גרויס זיי זענען די גרעסטע חכמים פון שטאט, זיי קענען אלעס זיי ווייסן אלעס, ווי אזוי איז געקענט געשען אזא זאך? יעדער פרעגט עס. האו? אלע גרעסטע טעקנאלעדזשי קומט פון זיי? וויאזוי קען דאס געשען? סאו בעצם איז די זעלבע שאלה, ווייל אונז ווייסן פון די חלה אז די מענטשעלעך זענען גארנישט, וואס איז געשעהט געשעהט פונעם רבונו של עולם, ס'איז אזוי ווי ווען די ווארפסט א שטעקן אויף א הינט וואס גייט ער טוהן? גייט די הינט בייסן דעם שטעקן? ער גייט נישט בייסן דער וואס האט געווארפן די שטעקן ווייל ער כאפט נישט אז איינער האט עס געווארפן. ס'איז דא מענטשן וואס פארשטייען אז דער רבונו של עולם האט עס געשיקט ממילא פרעגן זיי וואס איז פשט וויאזוי דער רבונו של עולם קען טון אזא זאך צולאזן אזא זאך אין יום טוב שמיני עצרת. די אנדערע וואס זענען נישט אזוי טיף פרעגן וויאזוי האט די שטעקן נישט געהאלפן. דאס איז די ערשטע קעש די ערשטע שאלה. די צווייטע איך די צווייטע פראגע איז ווי אזוי קען מען זיך מחזק זיין? זייער א שווערע שאלה. און די דריטע שאלה איז אייך, ווי אזוי זאל מען רעדן צו די קינדער? סאו איך וועל דזשאמפן גלייך, בעצם גיי איך קודם גיין על הסדר און זאגן די ענטפער פאר די ערשטע, די צווייטע און די דריטע, אבער ווען איך הייב אן מיטן ערשטן וועל איך ווייזן אז איינס איז נועץ תחילתו בסופו, אלץ האט איין שייכות. און איינע פון די זאכן וואס מען גייט זאגן ביים דריטן ענטפער ווען מען פרעגט ווי אזוי מען רעדט צו קינדער איז איינע פון די וויכטיגסטע זאכן וואס די מומחים זאגן איז אז ווען קינדער פרעגן קוועסטשענס זאל מען נישט זאגן אה קשקעפאראן ס'איז נישט פאר דיר דו פארשטייסט נישט מען מאכט אים שטיל, זיי זיך טאטעס טוען אזוי, זיי זיך עלטערן. ס'קומט פון דעם ווייל מען ווייסט נישט ווי אזוי צו רעדן, מען ווייסט נישט וואס צו זאגן און מען איז פארלוירן. און מען ווערט אפילו ברוגז אויף די קינדער אז זיי ווייסן צו פיל און זיי פרעגן צו פיל קשיות ביקאוז יו דאנט נאו האו טו הענדל איט. זייער אסאך מענטשן זאגן די זעלבע זאך, מען האט אונז אויסגעלערנט אידן אז מען טאר נישט פרעגן קיין קשיות. וויאזוי פרעגסטו קשיות? אמת, טאר נישט פרעגן קשיות. אבער באגראבן די געפילן, באגראבן די מחשבות איז אויך נישט קיין זאך וואס חזל האבן אונז אויסגעלערנט. און יא, פונקט אזוי ווי ביי קינדער דארף די טאטע לאזן די קינד פרעגן שאלות, די זעלבע זאך לאזט אונז די רבונו של עולם פרעגן שאלות, אבער מיט א תנאי. און מיין הוכחה איז, מען זעט עס ביי אברהם אבינו, אברהם אבינו איז געווען דער ראש המאמינים, מיט דעם אלעם, וואס אברהם אבינו איז דורכגעגאנגען צען נסיונות פון אמונה, די שווערסטע נסיונות, און וואס דער רבונו של עולם האט געטון האט ער אנגענומען אפילו א קיידער וואס איז געוועזן, ער איז געווען דער בעל הרחמים, ער איז געוועזן אלעס מיט דעם אלעם, דאך זעט מען בסדום שטייט דארט דער אברהם אבינו פרעגט דעם רבונו של עולם, חלילה לך מעשות כדבר הזה להמות צדיק עם רשע, והיה כצדיק כרשע, חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ער קומט מיט א רומז צו רבונו של עולם ווי אזוי קענסטו טון א זאך וואס זעט נישט אויס יושר. סאו זאגן פון דעם צדיקים אז טאמער אברהם אבינו דער גרויסער מאמין האט געפרעגט ווען ס'האט אים געבאדערט, אונז מעגן זיך אויסדרייען צו רבונו של עולם און אים פרעגן טאטע למה? אבער ס'מיינט נישט אז אויב באקומט מען נישט קיין תירוץ איז סאמטינג ראנג, ניין. און איך וועל צולייגן א ווארט וואס דער הייליגער קאצקער האט געזאגט, דער הייליגער קאצקער האט געזאגט, א גאט וואס איך פארשטיי וועל איך נישט דינען. דאס איז נישט קיין קונץ. ס'דארף זיין כשרות. און מיט דעם אלעם זאל עס זיין א בחינה אזוי ווי דוד המלך האט געזאגט, פליאה דעת ממני נשגבו לא איחל לה. ס'איז מיר א וואונדער, אבער שוין דוד המלך, דער וואס האט מקבל געווען אלע יסורים באהבה, האט אויך געזאגט פליאו דעת ממני. כ'וואונדער מיך, ס'איז מיר א פלא. אבער האט אויסגעפירט, איך פרעג קשיות, אבער מיט דעם אלעם, נשגב ולא איחל לו, איך ווייס אז ס'איז פארהוילן פון מיר און איך גיי עס נישט קענען פארשטיין. אבער ס'מיינט נישט אז א מענטש מעג זיך נישט אויסרעדן דאס הארץ און פרעגן, ווי אזוי איז אזאנס געשען? נו, אויב אזוי, ווי אזוי טאקע? כ'מיין כ'האב שוין געענטפערט די ענטפער. יונג און א בחור'ל, כ'האב זייער אסאך מאל געהאט די קשיא, און נישט נאר איך נאר כ'גלייב זייער אסאך אידן וואס האבן געלערנט אין ארץ ישראל, האבן באגעגנט טעקסי דרייווערס צו סתם פרייע אידן וואס פלעגן פרעגן די קוועשאן, איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה? ווי איז דער רבונו של עולם געווען ביים קריג? ס'איז זייער א שווערע קשיא. אבער אונז, וואס מ'האט אונז מחנך געווען מיט יסודות פון אמונה, ווייסן אונז אז גם כי אלך בגיא צמאוות לא אירערו כי אתה עמדי. און זייענדיג א בחור'ל, האט מיר אמאל א טעקסי דרייווער דאס געפרעגט. אלע בחורים אין די טעקסי זענען געווארן שטיל, און איך האב מחליט ווען איך גיי ענטפערן. איך האב אים געענטפערט אזוי, זאג איך אים, לאמיר דיך פרעגן, האסטו שוין געהערט אמאל א אומה ולשון, סיי וועלכע פאלק אויף די וועלט, זאל אדורך גיין אזאלכע רציחות זייט חורבן בית ראשון, ביז יעצט אינקלודינג אזא צווייטע וועלט מלחמה, אמת מען האט געהארגעט אסאך מענטשן ביי די צווייטע וועלט מלחמה אבער קיין איין פאלק איז נישט אדורך געגאנגען אזאלעכע יסורים ווי די כלל ישראל. וואס איז פשט פון דעם? וואס פונקט די איד? נישט נאר דאס, מען האט אזויפיל קשיות אויף די צווייטע וועלט מלחמה, די עולם האט זיך געלאזט ווי אזוי קען זיין, ס'איז געשטאנען טויזענטע אידן און צוויי דריי נאציס האבן געשטופט דעם עולם און די עולם איז געגאנגען מען האט געפאלגט. וויאזוי האט די וועלט נישט איבערגעדרייט? ס'איז געווען דא המון השי שאלות. שאלות וואס אונז פארשטייען מיר אליינס אז ס'איז געווען דא א העכערע יד, א יד, א העכערע כח וואס האט צוגעפירט דווקא אזא נישט נארמאלע צרה ווי די צווייטע וועלט מלחמה. ווען איז געווען די לעצטע מאל וואס א פירער האט זיך אויפגעשטעלט אין א לאנד און גענומען א לאנד ווי דייטשלאנד וואס איז געוועזן א אויפגעקלערטע לאנד און זיי געמאכט פאר אזעלכע רוצחים, וועמענס געהערט אין די היסטערי? א מענטש זאל קענען אנהייצן אזויפיל מענטשן מיט אזא מין פארברענטקייט און אזא מין ראדיקאלישע מאוומענט ווי די נאציס? מיר זעהן מיר קלאר אז אונטער דעם איז געווען א יד השם, סאו די רבונו של עולם איז געווען ביים קריג, ס'נאר וואס? ס'איז געווען א מדת הדין. פארוואס די מידת הדין איז געווען ווייס איך נישט, אבער דאס איז קלאר אז איינער האט עס געמאכט, ווייל ווען נישט וואלט עס נישט געשען צו די אידן, און זיכער נישט אויף אזא אופן, און זיכער נישט נאך אזויפיל צרות וואס אידן גייען שוין אדורך, וואס פונקט דעם איד? נאך מער האב איך אים געזאגט, ס'איז נישט די ערשטע מאל וואס אידן גייען אדורך רציחות. אידן זענען אדורכגעגאנגען צווייטע בית המקדש חצרות, רדיפות, פאגראמען, מ'האט גע'שחט'ן, גזירת תח ותט, און מיט דעם אלעם יעדעס מאל האט מען זיך מיט צוריק פון פריש אויפגעשטעלט. האו! דו ווייסט וויפיל פעלקער זענען צעפאלן געווארן פון אזעלכע רדיפות? נישט אזעלכע, סאך קלענערע רדיפות פון דעם. און די אידן האבן זיך געהאלטן. וויאזוי קען דאס זיין? וויאזוי קען זיין א ספר תורה פון א תימן'ע איד? מיט א ספר תורה פון א דייטשע איד איז די זעלבע אויפן האר, כאטש ביידע זענען אדורך אנדערע גלות'ער, אנדערע רדיפות און אלע האלטן זיך די זעלבע. זעסט נישט די יד השם אין דעם? ווי האט איינער געזאגט? ס'איז נישט קיין קונץ צו זיין א מאמין ווען אלעס גייט דיר גוט. די קונץ איז צו זיין א מאמין ווען ס'גייט נישט גוט. ווען ס'גייט גוט, פארוואס זאלסטו האבן טענות? האסט שוין אמאל געזען א מענטש וואס גייט אריין אין א רעסטוראנט, ער באקומט צו עסן און אלעס קלאפט, ער זאל האבן טענות? נארמאל נישט. ווען האט מען טענות? ווען ס'גייט נישט גוט. און דאס איז טאקע ווען, דאס איז טאקע אונזערע כח וואס מ'האט אונז אריינגעבויט אין אונזערע ביינער צו זיין א מאמין, א פרומער פארשטייט נישט. סאו דאס האב איך אים געענטפערט פאר דעם איד. די זעלבע זאך יעצט מיט דער פרשה. ווי אזוי האט אזאנס געקענט געשען? איי דאנט קנאו. אבער ס'איז זיכער דער רבונו של עולם האט עס געמאכט. זייט די צווייטע וועלט מלחמה איז שוין פארגעקומען אן א שיעור מלחמות, אינקלודינג ביז היינט צווישן אוקריינע און רוסלאנד. שנאה אויף א צודרייטן אופן פון איין פאלק צום צווייטן וואס האלט מיך אן איינער מיטן צווייטן, ס'איז דא הריגות דא שחיטות אלעס איז דא, אבער ביי קיין איינעם איז נישט געשען רציחות אויף אזא מין צודרייטן אופן וואס איז געשען יעצט אין ארץ ישראל. כ'על ענק זאגן, לולא דמסתפינא וואלט איך געזאגט אז אפילו ביים צווייטן וועלט מלחמה איז עס נישט געווען אויף אזא בארבארישע אופן. די לעצטע מאל וואס מען האט עס געהערט איז געוועזן ביי גזירת תח ותט. אזעלכע סארט רציחות אויף אזא בארבארישן אופן. האסטו דאך געגלייבט אז אין טווענטי טווענטי טרי זאל קומען א פאלק וואס האלט מלחמה מיט א צווייטן פאלק און גייט טון זאכן וואס קיינער טוט נישט, לאמיר נישט פארגעסן איין זאך, יעדע פאלק וואס איז אין מלחמה טוט אלעס אין די וועלט פאר זיין פי אר פאר זיין דמות אין גאס. דו מיינסט אז די אראבערס האבן נישט פארשטאנען די חלק אז ווען זיי גייען טון אזעלכע רציחות גייט די גאנצע וועלט זיך אויפרודערן אזוי ווי מען זעט יעצט? זיי האבן געמיינט אז זיי גייען באקומען פאר דעם גוטע פוינטס אין די וועלט, זיי האבן געהאלטן אז נאך אזא מין רציחה גייט מדינת ישראל זיי נישט נקמה נעמען און זיידענס באבן אריין. בעצם שכל גערעדט האט זיך זיי דאס נישט געלוינט, סאו פארוואס האבן זיי עס געטון? זיי זענען נישט קיין נאראנים. יארן וואס זיי פלאנירן דאס, זיי גייען האבן מער נזק וואס זיי האבן אונז אנגעמאכט. זיי האבן לכאורה פארלוירן יעצט אלעס. כ'מיין א קאפנים שכל זאגט אזוי. רבונו של עולם קען פירן זאכן אנדערש. סאו וויאזוי געקענט געשען אזא זאך אז א גוי וואס פירט א מלחמה און ער וויל באקומען א לאנד פון א צווייטע לאנד טוט אזעלכע נארישקייטן? און נישט נאר דאס, זיי זענען נישט אריינגעקומען על מנת צו אייננעמען, זיי זענען אריינגעקומען על מנת צו הרג'נען און ארויסגיין. רוב פון די חברה זענען אריינגעקומען וויסנדיג אז זיי גייען געהארגעט ווערן. ווי הערט מען אזא זאך? מען הערט דאס נישט, ביי רוסלאנד און אוקריינע הערט מען נישט דאס, אויף אזא מין צודרייטן אופן, ממש סוסייד, וואס איז נישט נאר סוסייד די עצם זיי גייען אריין אין סוסייד, זיי מאכן זיך אליינס קאליע, און זיכער נישט מיט אזעלכע רציחות, נו אויב ס'איז געשען, איז נישט קיין סימן אז סאמטינג, א העכערע האנט שטייט אונטער דעם? יא. אונז זעמיר קינדער פון דעם רבונו של עולם, און ווען דער רבונו של עולם געבט אונז פעטשעלעך, איז עס אנדערע סארט פעטשעלעך וואס ער געבט פאר דער גוי. דער זעלבער באשעפער וואס האט געמאכט מיט אונז די צעדרייטע ניסים, די נישט נארמאלע ניסים, נאכן קריג ביזן היינטיגן טאג, דער זעלבער באשעפער האט דאס געטון. נישט נאר וואס ס'איז גוט דארף מען גלייבן. און געווייסן אז דאס האט נישט קיין שום היגיון אז אידן וואס זענען אדורכגעגאנגען א צווייטע וועלט מלחמה, ס'איז ארויסגעקומען בחור'לעך פון פופצן יאר, זעכצן יאר, אכצן יאר, אן קיין טאטע, אן קיין מאמע, זיי האבן קיינעם נישט געדארפט געבן קיין דין וחשבון, שטעלט זיך פאר מ'שיקט בחורים אין ארץ ישראל צו איך ווייס איך וואו זיך דרייען הפקר, זיי האבן נישט קיין טאטע נישט קיין מאמע, זיי דארפן קיינעם נישט געבן קיין דין וחשבון, וויאזוי וואלטן זיי אויסגעקוקט? אונזערע זיידעס זענען געווען אזוי. און זיי האבן זיך אריינגעזעצט לערנען. זיי האבן אויפגעבויעט קהילות, מוסדות, זאכן וואס מאכט נישט קיין סענס. דאס איז אויך א נס. די זעלבע נס אויף די וועג און אויף די וועג. מען זעט קלאר אז אונז זעמער די עם הנבחר און די עם הנבחר באקומט אנדערע טריטמענטס. דאס איז אזוי ווי א שטיקל גאלד. ווען מען ארבעט אויף א שטיקל גאלד צו אויף א שטיקל דיימאנד נוצט מען סאך שטערקערע כלים. און מען קראצט און מען רייבט אסאך מער ווי ווען מען נוצט ווען מען ארבעט אויף א שטיקל פלעסטיק צו א שטיקל האלץ, פארוואס? ווייל האלץ איז א ביליגע זאך, ווען דער רבונו של עולם וויל אונז אויפשאקלען נוצט ער פארשידענע מיטלען וואס איז זייער ביטער, זייער זייער ביטער, אונז פארשטייען מיר נישט פארוואס, פליאה דעת ממני, מען מעג פרעגן פארוואס, אבער מען דארף וויסן צוזאמען מיט די שאלה איז עס איין פסוק פליאה דעת ממני אבער נזגו ולא יכלו. דו קענסט נישט וויסן קיין תירוץ, ס'איז נישט מעגליך זאלסט פארשטיין. כ'האב עס שוין נאכגעזאגט אמאל און כ'וועל עס נאכזאגן נאכאמאל. ס'שטייט ווען משיח וועט קומען וועט די אידן קומען צו רבונו של עולם מיט אסאך קשיות. איינע פון די קשיות גייט זיין די שמיני עצרת. וויאזוי קען זיין אזא זאך? שטייט אז דער רבונו של עולם וועט זאגן אני ה', און דעמאלטס גייט אראפקומען א השראה מן השמים, אונזער מוחות גייט זיך עפענען און אונז גיימער טרעפן א תירוץ אויף יעדע קשיא וואס אונז האבן געהאט, אנטשולדיגט, אויף יעדע קשיא וואס אונז האבן געהאט גיימער יעצט טרעפן א תירוץ, אין א סעקונדע, פרעגן אלע מפרשים וויאזוי איז דאס מעגליך? נאר זאגן זיי, ס'שטייט ביי יוסף הצדיק, די שטים האבן געהאט מורא'דיגע קשיות אויף דעם צפון אויס פאנאיך. אבער איינמאל ער האט געזאגט אני יוסף האבן זיי אלעס פארשטאנען. און דער רבונו של עולם גייט זאגן אני השם, גיימער האבן תשובות אויף אלעמען. ס'איז דא א תשובה אויף יעדע זאך. איינס פארשטיי מיר נישט, זאג מיר דיין זון דיין פיר יעריגע אינגל וואס דו נעמסט אים צו די דאקטער און דו כאפסט אים אן די הענט און די דאקטער שטעכט אריין אין אים א נאדל נעמט בלוט פון אים, דאס קינד טראכט אויך ביי זיך משוגע וואס טוט מיין טאטע צו מיר, ווען ער ווערט עלטער ווייסט ער אז די טאטע האט געטון א גוטע זאך, אונז זעמער קליינע קינדער. איך געדענק נישט לאנג צוריק, אפאר יאר צוריק, איז געווען א גרויסע חתונה אין מאנסי, עס האט חתונה געמאכט הגאון הצדיק רבי חיים שיע האלבערשטאם סאטמארער רב פון מאנסי, ער האט חתונה געמאכט די ערשטע טאכטער, עס איז געווען א גרויסע שמחה, און זיין טאטע הרב הצדיק כבוד קדושת אדמור מ רבי יעקב יוסף ווי זי רופט זיך די קהילה איז אים ארויס פון קאפ. קאפונים, רבי יעקב יאסעלע, וואס ער איז א אייניקל, א רעכטע אייניקל פונעם הייליגן קדושת ציון, זיין געזונט איז שטארק, האט זיך אויפגעשטעלט, אה, בית חיים שיע. האט זיך אויפגעשטעלט די רעדן ביי די חתונה. האט ער זיך אנגערופן, איך האב א מורא'דיגע קשיא, און און איך זאג נאכאמאל, איך געדענק נישט די לשון אויסענווענדיג באט מען האט דעמאלטס אזוי געשמועסט אז ער האט אזוי געזאגט. האט ער געפרעגט אזוי, זאגט ער, מיין זיידע ר' מאיר נאסן, דער זון פונעם הייליגן סאנזער רב, האט נישט זוכה געווען צו חתונה מאכן א אייניקל, ער איז דאך אוועק יונג. זיין זון ר' שלוימעלע באבובער, האט אויך נישט זוכה געווען חתונה צו מאכן א אייניקל. זיין זון מיין זיידע דער קדושת ציון, האט אויך נישט זוכה געווען צו חתונה מאכן אן אייניקל. זיין טאטע ר' חיים שיע, האט אויך נישט זוכה געווען צו חתונה מאכן א אייניקל, אפילו נישט קיין קינד, נעבעך, איז אוועק יונג ביים קריג. וואס עפעס האב איך, זאגט רבי יעקב יוסל אויף זיך, יא זוכה געווען חתונה צו מאכן א אייניקל? וואס פשט פון דעם? מען מעג פרעגן. ס'איז זיכער דא א תירוץ, אבער ס'מעג בלייבן טייקע. טייקע, תשבי את הארץ קשיא זי בועז. יא, מען מעג פרעגן, און מען דארף וויסן אז נישט דערפאר וואס ס'איז דא א תירוץ. ס'שטייט אין פסוק די וואך, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, זאגט די ספר יצירה און חזל אז די תורה איז קאנעקטעד אזוי ווי איין גרויסע רעדל, די לעצטע פסוק פון וזאת הברכה מיט די ערשטע פסוק פון בראשית איז איין לאנגע פסוק, נועץ סופה בתחילתה לעיני כל ישראל בראשית ברא, וואס איז פשט? סאו זייער אסאך ספרים הקדושים קומען מיט זייער שיינע דרושים אויף דעם, ווי איך האב געזען א ווארט פון מיין זיידע אין די כנסת יחזקאל וואס ער ברענגט נאך פונעם אלשיך הקדוש, זאגט, מען זאגט בהל, מען האט צו יעצט געזאגט סוכות, מה יעשה השם עושה זאת, היא נפלאת בעינינו, וואס איז פשט פון דעם, וואס איז בעינינו? אז ס'איז א פלא? ס'איז א פלא, והיא נפלאת, ס'איז א פלא, וואס איז בעינינו אין אונזערע אויגן? נאר זאגט די אלשיך הקדוש, דער רבונו של עולם האט באשאפן א וועלט, און באשאפן א וועלט, און ווען ער האט באשאפן די וועלט האט ער פון פאראויס אלעס אפגעשריבן וואס גייט זיין, און יעדע זאך האט א דאראם, יעדע ווארום האט א דאראם, יעדע קוועסטשען האט א ענסער, און ווען דער רבונו של עולם מאכט א נס שלא על פי דרך הטבע, פאר אונז איז עס א פליאה, פאר אונז איז עס א מורא'דיגע זאך, אבער פאר רבונו של עולם איז עס נארמאל, למשל קריעת ים סוף, פאר אונז איז עס געווען א גרויסע פליאה, אבער פאר רבונו של עולם וואס האט געהאט א תנאי, שטייט וישוב העם לאיסונו, זאגט זאגט דארט רש י, דער אייבערשטער האט געמאכט א תנאי, היתן הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, אז ווען די אידן גייען אדורך גיין, זאל מען שפאלטן דעם ים, סאו ביים רבונו של עולם איז נישט געווען קיין נפלאות, ס'איז געווען א נארמאלע זאך, אז די ים האט זיך געשפאלטן ווייל ס'איז געווען אזוי אפגעמאכט, אבער פאר אונז, וואס אונז האבן נישט געוואוסט וואס טוט זיך אונטער דעם, איז געווען א פלאה, סאו דאס זאגט ער. מעשה השם אויס איז אויס, פון די רבונו של עולם איז עס, אבער נפלאות איז עס נאר ביי עינינו. אונז בלייבן מיט די קשיא, אונז פארשטייען נישט, אונז קוקן wow, סיי wow און סיי אוי רבונו של עולם how, how און wow, ביידע קען מען האבן געפערליכע קשיות, ביי אונזערע אויגן איז עס א נפלאות, סאו דאס זאגט ער, אז כל המופסים אשר עשו משה לעיני ישראל, וואס איז דאס לעיני ישראל?

אבער ס'דא אידן וואס זאגן אז זיי פארשטייען יא, יעדעס מאל ס'איז דא א צרה רחמנא לצלן איז אלץ דא אזעלכע חברה וואס האבן ליב אויסצונוצן די אפערטונעטי און זאגן אז זיי ווייסן יא. זיי ווייסן. צייטן ווען בית המקדש איז געשטאנען איז געווען א אורים ותומים, מ'האט געקענט פרעגן, ס'איז געווען נביאים, מ'האט געקענט פרעגן. היינט איז דאס נישט דא. אבער ס'דא אידן וואס זיי פארשטייען, זיי קומען מיט גאנצע סיבות פארוואס, ווייל דארט איז געווען א פארטי מיט צניעות, מיט חילול יום טוב, מיט עבודה זרה, מ'האט זיך געבוקט צו א געטשקע דארט. אמת, ס'איז געשען געווארן דארט גרויסע געפערליכע זאכן, אבער פונקט אזוי איז געוועזן דארט דערפלעך פון אידן שומרי תורה ומצוות אויך וואס האבן אויך געליטן. סאו, אויף דעם האסטו א תירוץ און וואס איז מיט דעם? פארוואס למשל זאל מען נישט זאגן אז די תירוץ איז אין מסכת אבות פרק ה אין משנה ח זאגט די משנה רואים ורואים שבאבן עיוות הדין ועיני הדין חרב והוא לא עולם, צוליב די אבן פון עיוות הדין און עיני הדין קומט א חרב אויפן וועלט, און דארט איז געווען א חרב נעבעך, מען האט נישט גענוצט קיין גאנס, מען האט גענוצט א שווערד, האו אבאוט אז דאס איז די סיבה? איך זאג עס נישט. איך ווייס פארוואס, ווייל איך בין נישט אין הימל, איך ווייס נישט. זאלן זיי דאס אויך נישט זאגן. איך זאג נישט אז דארט איז נישט געווען זאכן וואס עס טוט וויי פאר יעדע איד וואס האלט די תורה און מצוות, אבער הו סעד? איי דאנט קנאו, און יו אלסאו דאנט קנאו. ווייל ווען עס וועט קומען אנדערע זאכן, ווייל דו העסט יעצט זאגן אז דאס און דאס איז די סיבה, וואס וועסטו ענטפערן ווען עס וועט קומען חס ושלום א טראגעדיע אזוי ווי אין מירון, וואס וועסטו זאגן, וואס איז דעמאלטס די תירוץ? די תירוץ איז אז אונז ווייסן מיר קיינמאל נישט, און דאס איז די עכטע אויסגעהאלטענע וועג פון אן ערליכער איד, הי נעווער נאוס. אוודאי מ'דארף מעורר זיין אידן צו תשובה, ס'געשעט א צרה דארף מען זיך צאמנעמען, מ'דארף זיך מחזק זיין, יעדער איינער זאל קוקן וואס ער דארף זיך מחזק זיין, דער פשוט'ע איד מיט זיינע זאכן, און דער רב מיט זיינע זאכן, און דער פרייע איד מיט זיינע זאכן, יעדער מיט זיינע זאכן. ס'איז אזוי ווי ווען א רבי געט א קלאפ אין טיש, קיינער ווייסט נישט פאר וועמען דער רבי האט געגעבן אזא זיץ אין טיש, באט ווער ס'מיינט אז מ'האט געמיינט אים, אים האט מען געמיינט. איך וועל צוענדיגן, מ'האט אויף מיר אויך געהאט א גרויסע קשיא, כ'האב אים געציילט, די לעצטע סוכות בין איך געווען אין מעלאור האטעל, און איך האב אים דערציילט ווען איך בין געוואויר געווארן פון די גאנצע פרשה נעבעך אין ארץ ישראל, ס'איז געוועזן שמיני עצרת אינדערפרי, פאר איך האב אנגעהויבן מיסה בין איך ארויף געגאנגען אויבן, און דער גוי האט מיר דערציילט וואס גייט פאר, און איך האב אים געבעטן ער זאל נישט דערציילן ווייטער. דארט צווישן דעם עולם איז געווען אפאר עלטערע אידן וואס האבן ליב יאסעלע שטיקלעך, און איך האב מיך איינגע'חזר'ט, איך האב מיך איינגע'חזר'ט די גשם פון יאסעלע ראזענבלאט. און ס'איז געווען אין פלאן אז זיי גייען מיך מיטהעלפן, מ'האט גערעדט פון דעם אז ס'גייט קומען, ס'גייט קומען. אבער נאכן הערן די בשורות, און דער גוי האט מיר גלייך דערציילט בערך פון וואס מ'רעדט, כ'בין געווען אזוי צורודערט, כ'בין אראפגעקומען אונטן, כ'האב מיך נישט געקענט צוזאמנעמען, און כ'האב אנגעהויבן צו זינגען די פשוט'ע ניגונים אויף גשם. כ'בין זיכער דער איד וואס איז געשטאנען אונטער מיר, וואס מיט אים האב איך גערעדט א נאכט פארדעם אז מ'גייט זינגען יאסעלע, האט זיך געוואונדערט פארוואס זינגט ער נישט יאסעלע. און נאכן דאווענען האט ער מיר געפרעגט פארוואס האסטו נישט געזינגען יאסעלע? און פארוואס ביסטו געקראכט ביי די שטיקל דארט וואס ס'שטייט סכתא להורות לא לשחטא לשפוך דמים כמים אדער ביי תודות נשפך דמים כמים, ווער ס'איז דארט געווען ווייסט איך האט דעמאלטס נישט געהאט קיין שטימע בכלל, כ'האב מיך נישט געקענט ברענגען די שטימע, ווער ס'איז דארט געווען האט נישט פארשטאנען פארוואס, א טאג שפעטער האט מען שוין פארשטאנען. ס'קומט צו ווייזן דא זייער אסאך מאל זאכן וואס מ'פארשטייט נישט. פון די שטותים, א בעל תפילה ווערט הייזעריג, יו נעווער נאו. פונקט אזוי פארשטייסטו אויך נישט פארוואס נעבעך איז געוועזן תולדות המשפחתא מקמיים אויף אזא מין אופן. גזירה היא מפוניים, פאר איין רשות להרהר אחריה, מען דארף מקבל זיין, נשגבו לא יחל ה. און דאס איז די סיבה פארוואס מען קען אויך נישט פרעגן וויאזוי ס'האט די מיליטער האט געקענט מאכן אזא מיסטעיק. ביקאוס אז די רבונו של עולם וויל קענען זיי האבן די בעסטע מיליטער אין די וועלט, זיי קענען האבן די בעסטע טעקנאלעדזשי אין די וועלט, נאטינג איז גאנא העלפ. אקעי, דער רבונו של עולם האט עס געטון, און טאקע צו די ארמי וואס האלט זיך די מערסטע שטאלץ זיי צו ווייזן זענען גארנישט ווערד, און יו נאו, איך ווייס נישט פארוואס. איך בין א איד א מאמין, און די זיי זאגן, און די צדיקים זאגן, אז פארוואס לייגט מען ארויף די הענט ביי קרישמע אזוי? ווייל א ערליכע איד גלייבט מיט פארמאכטע אויגן. כאטש ס'איז שווער. איך זאג עס און איך שמועס עס אויס צוזאמען מיט ענק ביקאוז פאר מיר אליינס איז עס אויך א גרויסע נסיון. איך האלט עס אין איינעם בחזר'ן. און איך וועל גיין צו די נעקסטע קוועשאן. וויאזוי איז מען זיך מחזק אין אזא צייט? בעצם די שאלה וויאזוי ס'האט געקענט געשען און וויאזוי מ'קען זיך מחזק זיין די ערשטע צוויי שאלות איז בעצם איין נושא. שמיני עצרת ווען מ'האט מיך געזאגט וואס די מצב איז, און איך האב ביי מיך מחליט געווען איך גיי נישט צו זאגן פארן עולם, כ'האב געהאט א ספק יא זאגן נישט זאגן נישט זאגן יא זאגן, כ'האב למעשה מחליט געווען איך גיי נישט זאגן איך גיי נישט צושטערן די יום טוב, עס איז זיין באשערט זאלן וויסן אז זיי וויסן פון אנדערע קוועלער וואס דארף איך זיין דער וואס זאגט, און איך האב הנאה ברוך שכיוונתי, איך האב היינט געזען אז הגאון הצדיק הגאון הקדוש רבי יעקב מאיר שעכטער שליטא מזקני הצדיקים בדורינו האט געגעבן א גאנצע שמועס איבער די נושא, כ'גיי נישט איבער זאגן די גאנצע שמועס, איצט קענסט עס אליינס אויסטשעקן, מורא'דיגע דיבורים, פחדים'דיגע דיבורים. מ'האט מיט אים געפרעגט וויאזוי קען מען זיך מחזק זיין, האט ער געזאגט, די פאקט אז די גזירה איז געשען שמיני עצרת ווייזט אויך אז ס'איז דא א יד השם דא, ווייל דער רבונו של עולם האט נישט געוואלט צושטערן די יום טוב סוכות פון אידישע קינדער. און דאס געשעהט אינמיטן יום טוב סוכות, וויאזוי וואלט מען זיך געקענט פרייען? וויאזוי האט מען געקענט טאנצן שמחת בית השי ת? מען וואלט נישט געקענט. האט ער עס געמאכט שמיני עצרת נ צ סאו שוין געווען נאך די הקפות. און פארטאגס ביז ס'איז אנגעקומען די שמועס האט ח ו גענומען צייט, אזוי האט מען געהאט א שיינע סוכות מיט א שיינע שמיני עצרת, און נאכדעם איז נעבעך געקומען די גזירה וואס האט געדארפט געשעהן. סאו ווען כ'האב דאס געהערט פון רבי יעקב מאיר האב איך הנאה געהאט אבער ברוך שכיוונתי אז כ'האב נישט צושטערט פאר אידן א יום טוב. אבער די מעסעדזש איז נאך אלץ זייער שטארק. יעדע זאך האט א חשבון, יעדע זאך. איך געדענק נישט צו איך האב עס דא דערציילט, צו איך האב עס דערציילט אויף אנדערע מקומות, באט אזוי צו אזוי איז א מעשה וואס מ'דארף איבער חזר'ן איינמאל און נאכאמאל. די שומרי מינים רבי זכרונו לברכה, רבי אברהם חיים, האט דערציילט ווען ער איז געווען א קינד, איז געווען אין די צווייטע וועלט מלחמה ער האט שוין געוואוינט אין ארץ ישראל צוזאמען מיט זיין טאטן הגאון הקדוש ר' בערעלע דער בעל שומרי אמונים זכי' יגן עלינו ועל כל ישראל, און ער זאגט בשעת עס איז געקומען די שמועות פון יוראפ וואס טוט זיך אפ די הריגות מיט די שחיטות איז זיין טאטע געווען מוראדיג צוקאכט דער הייליגער בעל שומרי אמונים איין טאג האט ער זיך אנגערופן זאגט ער. ס'האט נישט געקענט געשעהן אין א בעסערע צייט. דהיינו. זאגט ער, די גזירה האט געדארפט קומען, די גזירה פון די צווייטע וועלט מלחמה האט שוין געדארפט קומען פאר דורי דורות. און אין יעדע דור פאר ס'געשעהט א גרויסע גזירה קומט די רבונו של עולם צו די צדיקי הדור און ער פרעגט צו רשות. אזוי ווי מ'זעהט ביי אברהם אבינו אין סדום. און אלע דורות האבן עס צדיקים אפגעשטופט, זיי האבן געבעטן אז אין זייער דור זאל עס נישט זיין, באט ס'איז געקומען צו דער דור, האבן די צדיקים געזען אז טאמער ס'איז געשען איין דור שפעטער קען עס חלילה וחס אונטערברענגען גאנץ כלל ישראל, אידן וועלן פארלירן די אמונה, ווייל די קומענדיגע דור נאכן קריג גייט זיין זייער א שוואכע דור. ס'גייט ארויסקומען טעקנאלעזשי, יא, אזוי ווי אונז ווייסן וואס האט זיך דעמאלטס אנגעהויבן, די וועלט האט זיך געטוישט דעמאלטס דראסטיש, סאו אידן גייען שוין נישט האבן די כוחות צו קענען דערהייבן אזא מין מלחמה, ממילא האט מען עס געמוזט מאכן מיט דעם דור, שפעטער האט עס נישט געקענט געשען, מען האט שוין נישט געקענט אפשטופן ווייטער, ווייל ווען ס'וואלט געשען מיט איין דור שפעטער, וואלטן זיי עס נישט געקענט אויסהאלטן. ס'דברים נוראים! דברים נוראים. ס'דא אידן וואס האבן גראדע געפרעגט און מיר צו זאגן ס'איז מלחמת גוג ומגוג, ס'איז דאס און יענץ, ווייטער מענטשן וואס ווייסן, איך ווייס אז מ'ווייסט נישט. ס'האט מיר דערציילט מיין זיידע רבי ישי גרינפעלד זכרונו לברכה אז מ'האט געפרעגט דעם הייליגן בעלזער ראש חנ וכ ביים צווייטן וועלט מלחמה צו דאס איז גוג ומגוג. האט זיך בעלזער רב מורא'דיג צופייערט האט ער געזאגט חס ושלום! גוג ומגוג האט שוין רבי אלימלך וחבריו מבטל געווען. דאס איז עפעס אנדערש. סאו אונז גלייבן באמונה שלימה אז טאמער אזא צדיק ווי רבי אהרן בעלזער האט עס געזאגט, און נאך צדיקים האבן עס געזאגט, בין איך זיכער אז ס'איז בטל, דאס איז נישט קיין גוג ומגוג. אבער די שאלה גייט נאך אלץ וויאזוי קען מען זיך מחזק זיין. נעמטס דעם פינגער און לייגטס עס אין פראנט פון די אויג. אפילו די פינגער איז נאר אזוי דין, גייסטו גארנישט קענען זען. נאטינג. וואס ווייטער דו וועסט רוקן די פינגער אלס מער זאכן וועסטו זען, רייט? די זעלבע זאך איז ווען ס'קומט צו חיזוק זיך צו קענען האלטן קאפ אין אזא צייט. איך האב דאס שוין געזאגט אמאל, ס'שטייט ביי אמר ואמרתי להזהר גדולים על הקטנים, אז ווען ס'גייט גוט דארף מען זיך מחזק זיין מיט אמונה אז ווען ס'קומט רחמנא לצלן אויף א שוואכע צייט זאל מען האבן כח און מ'זאל נישט דארפן פרעגן קיין קשיות. א קורצזיכטיגע מענטש מיינט איינער וואס האט די פינגער דא ער זעט נאר זיין פינגער, אבער א ברייטע קאפ א מענטש וואס ווייסט עס איז דא א מנהיג העולם און ער ריקט אוועק זיין פינגער ריקט אוועק די זעך ער ריקט אוועק זיין קטנות המוחין הייבט ער אן צו זען מלא חלאות כבודו ס'איז א וועלט וואס געשעט אסאך זאכן וואס די פארשטייסט נישט. און אזוי ווי איך האב געזאגט ביים לעצטן שיעור בשם די חפץ חיים, דאס פארשטייסטו יא וויאזוי עס ארבעט? אזוי ווי רבי יעקב יאסעלע האט געפרעגט וויאזוי קען זיין אז פונקט איך מאך חתונה אייניקל און די אלע צדיקים פריער נישט? אדער אנדערע צדיקים האבן געפרעגט כסדר נאכן קריג וויאזוי קען זיין אז גרעסערע צדיקים האבן זיך געהאלטן אז זיי זענען קליין האבן זיי געזאגט אז גרעסערע צדיקים ווי זיי זענען געהארגעט געווארן על קידוש השם זיי זענען געבליבן לעבן ווי אזוי וואס האבן זיי זוכה געווען? יא ווען איינמאל א מענטש גלייבט אז ס'איז דא א באשעפער וואס פירט די וועלט, א שטארקער באשעפער וואס פירט די וועלט, און ער ווייסט נישט גארנישט, ווייסט ער אז ס'קומט אזא מין צרה, איז ער אויכעט שטארק. און אזוי ווי כ'האב פריער געזאגט, אזעלכע צרות געשעט נאר ביי די אידן. ווייל ס'שטייט כי עת אשר יאהב ה' יוכיח, וככאוהב את בני יריצה. ס'איז געווען אמאל, צדיקים זאגן נאך דעם משל, ס'איז געווען אמאל א פרוי וואס האט אדאפטעט א קינד א יתום ביי זיך אין שטוב, און זי האט געבאדן ביידע קינדער, און מ'האט געוואלט וויסן ווער פון די קינדער איז איר אמת'דיגע קינד און ווער איז די אדאפטעט קינד, האט מען געזאגט ס'איז דא זייער א פשוט'ע וועג צו וויסן, גיי קוק ווען מ'וואשט דאס קינד, ווי אזוי וואשט זיך דאס קינד? איין קינד וועסטו זען זי וואשט זיך שטארק, זי רייבט און קראצט די קאפ און אלעס, און דיין אנדערע געבט זי א וואש אפ, וועסטו וויסן וועמען וואשט זי שטארק אפ, איר אייגן קינד. ווען ס'קומט צו א אייגן קינד וויל מען אז דאס קינד זאל זיין קלין. זיי זאגן איינע פון די ריזענס פארוואס ס'לוינט זיך נישט אז א מלמד זאל האבן זיין זון אין כיתה, איינע פון די סיבות איז דאס טאקע, ווייל דער טאטע וויל אז דער זון זאל זיין דער בעסטער, סאו ער גייט זיך פארלייגן אויף זיין זון אסאך מער. כי אייס אשר יאהב השם יוכיח, דער רבונו של עולם האט אונז ליב אונז זעמער זיינע קינדער זיצט מען אין זיין קלאס, ווען ער פאנישט אונז פאנישט ער אונז מער ווי ער פאנישט די אומות העולם, ווייל ס'קומט נאכדעם א גאולת עולם מיט די אייבערשטער'ס הילף, א גרויסע גאולה וואס גייט אויך זיין אסאך אסאך גרעסער פון וואס די אומות העולם באקומען, אזוי שטייט דאך אז ווען משיח וועט קומען וועט וועלן די שונאי ישראל די אלע גוים פרעגן וואס עפעס באקומען די אידן דאס, שטייט דער רבונו של עולם גייט צו געבן א סוכה. הייסן אז די גאנצע וועלט זאל אריינגיין א סוכה, די אידן, די גוים, און די אייבערשטער גייט ארויסנעמען חממה מן העתיקות, ס'גייט ווערן זייער הייס, און די גוים גייען שטויסן די סוכה און ארויסלויפן, אידן גייען בלייבן, און צו די אייבערשטער זאגן געב א קוק, און יו נאו וואט, אידישע קינדערלעך קענען זיצן אין א הייסע סוכה, זיי זענען צוגעוואוינט צו ליידן און שווייגן און טאנצן ושמחת בחגיך, אזוי ווי מיין זיידע פלעגט אלץ דערציילן, מיין זיידע רבי מאיר בעריש זי ע, אז גלייך נאכן קריג ווען זיי זענען נאך געווען אין בוקארעסט,

און מען האט אנגעהויבן צו זינגען, און באבוב רב איז געווארן אזוי, מען האט אנגעהויבן צו זינגען ואתה בחתוני מיט אזא פאן פייער, אז ער האט נישט באמערקט אז זיי געבן א, אז זיי געבן א ריק אריין זיין מאנטל אין א נאגל וואס האט זיך ארויסגעשטעקט פון די וואנט, און דאס האט געגעבן א רייס אויף זיין מאנטל, און מען האט געזען אונטער דעם גייט ער א געהעריגע בעקיטשע. די אידן האבן געטאנצן אתה בחתוני נאך א צווייטע וועלט מלחמה אויך. די אידן האבן געקענט זיצן אין די סוכה אפילו ווען עס איז געווען הייס, די גוים קענען דאס נישט, פארדעם גייט אונזער רבונו של עולם געבן די שכר, און יו נאו וואט? אין איינע פון די דערפלעך, כ'מיין כפר עזה, האב איך געזען א מורא'דיגע זאך, און יעצט קענסט עס גיין נאכטשעקן, מען זעט א הויז וואס איז אינגאנצן פארברענט, השם ישמריני, א גאנצע משפחה האט מען דארט פארברענט. שטייט אין די זייט נעבן די הויז, קאנעקטעד צו די הויז, א שחור'ענע סוכה, א סוכה געמאכט פון לעלעכער, נישט פון קיין האלץ, פון לעלעכער, שטייט עס גאנץ אומבארירט. בדרך הטבע מאכט עס נישט קיין סענס. אז די גאנצע הויז איז געבויט פון שטיין, פון האלץ, פון אנדערע מאטעריאלס וואס ברענען אסאך שווערער, האט אזוי געפלאקערט, און די סוכה'לע וואס איז פון לעלעכער שטייט לעבן דעם, און ס'איז גאנץ האו! איך זאג ענק פארוואס? ווייל דער רבונו של עולם האט אונז געוואלט געבן א מעסעדזש. די מעשה וואס איז יעצט געשען, איז אזוי ווי די סוכה וואס מ'גייט ענק געבן בביאת המשיח. עטס קענסט מיטמאכן כי עטס בינני בסוכה' ביום רו, עטס עטס בלייבן ביום רו אויך אין די סוכה אפילו דער רבונו של עולם וועט טון זאכן וואס עטס פארשטייטס נישט, וועט עטס אויך בלייבן אין די סוכה, פאר דעם גייט עטס באקומען די שכר ווען משיח העט קומען, און דאס דארף זיין אונזער חיזוק. אז א מעשה פון די סוכה איז נישט קיין פשוטע זאך, און ווער ס'האט קשיות זאל גיין אויף די אינטערנעט און קוקן די פיקטשער פון די סוכה און זאל מיר מסביר זיין א הגיונישע אופן, א סענסיבל ריזען ווי אזוי די סוכה איז געבליבן שטיין דארט אומבארירט. דער זעלבער באשעפער וואס האט געמאכט די שלעכטע זאך וואס זעט אויס אין אונזערע אויגן ליידער א צרה, דער זעלבער באשעפער האט דאס געמאכט, איך קען אויך ווייזן, אלעס איז אונטער קאנטראל, איי עם דואינג איט, איי נאו וואט איים דואינג, דזשאסט טראסט מי. און דאס דארף זיין אונזערע גרעסטע חיזוק. איך קען רעדן און רעדן און רעדן פון דעם און נישט פארטיגן. און איך רעד דווקא פון אים ווייל איך וויל ס'זאל אריינגיין אין מיר אויך. כ'ציענדיג מיט א ווארט, א מורא'דיג ווארט וואס כ'האב געזען פון מיין עלטער זיידע די דאלער רב די בית אשר שרייבט ער אזוי, שטייט די וואך אין די פרשה בראשית ברא אלקים, און נאך וואס מען ענדיגט אלע זיבן טעג ענדיגט זיך ברא אלקים לעשות, יא ביי קידוש זאגט מען עס וכו'. ברענגט ער נאך פון די מדרש רבה, רבי יצחק פסח, רבי יצחק האט געעפנט און ער האט געזאגט דרשו דבר חו אמת. איז דא א פסוק אין תהלים וואס שטייט דרוש דבר חו אמת יא האט דער רביצער געזאגט מתחילת בריאתו של העולם דרוש דבר חו אמת פון די מינוט וואס דער רבונו של עולם באשאפן די וועלט האט זיך אנגעהויבן מיט די ווארט אמת פארוואס ווייל בראשית ברא אלקים איז סוף תיבת אמת און די זעלבע זאך איז אויכעט ברא אלקים לעשות איז אויך סוף תיבת אמת. פארוואס? האט ר' יצחק אויסגעפירט וואס איז געווען די כוונה פון ר' יצחק, פון תנא ר' יצחק, ווייל די וועלט שטייט מיט אמת, דער רבונו של עולם האט באשאפן אמת כי כל שמאי אמת, דער רבונו של עולם איז אמת און אלעס איז די מידות האמת. אבער האט בית רשי געפרעגט, וויאזוי קען זיין אז אנפאנג פון די וועלט'ס באשאפונג שטייט די ווארט אמת נישט אויפן סדר, שטייט בראשית ברא אלקים, עס איז קודם די סוף, נאכדעם די אלף און נאכדעם די מ'. נעם עס אויסגעדרייט. און ווען מען ענדיגט ברא אלקים לעשות, שטייט ברא איז די אלף, אלקים איז די ענדע מ', לעשות שטייט יא אמת אויפן סדר. וואס איז פשט פון דעם? נו זאגט דער בית אשר אז דאס קומט צו זאגן אז ווען א איד הייבט אן צו דינען דעם רבונו של עולם, ער פירט זיך אויף בדרך אמת, איז פון אנפאנג אסאך מאל איז עס שווער, ס'איז צעדרייט, ס'קומט אן שווער, ס'איז א גרויסע נסיון, אבער ווען מען ענדיגט, איז זעט מען אז עס איז נישט אנגעקומען אזוי שווער און מען איז מצליח שפעטער. אבער איך האב געוואלט זאגן בדרך אפשר אז עס גייט ארויף אויף די צייט. די רבונו של עולם האט באשאפן די וועלט, בשעת די וועלט גייט אן, ביז משיח וועט קומען, וועט זיין בראשית ברא אלקים, עשה שמים וארץ, עס וועט נישט זיין אמת אויפן סדר. מיר דארפן זוכן דעם אמת. מיר דארפן זוכן די בטחון. ס'עט זיין קשיות, וויאזוי קען זיין די רבונו של עולם וועט טון אזא זאך שמיני עצרת? אבער ווען משיח העט קומען ס'עט זיין א שבו אלהים א שבו אלקים לעשות ס'עט זיין צום סוף בביאת המשיח דעמאלטס וועט מען זעהן אמת אויפן סדר. סאו טייערע אידן ס'קומט יעצט אריין די שבת קודש, הגם איך האלט, כ'בין נישט קיין דיין, נישט קיין פוסק, אבער זאלטס אנפרעגן ענקערע רבנים צו ס'וואלט נישט געווען כדאי מ'זאל זאגן דעם שבת דעם שיר המעלות מהמעמקים אזוי ווי ימים נוראים. האו אבאוט מען זאגט עס סיי ווי ווען ס'געפאלט אויס שבת, אפשר זאל מען כבד ימים נוראים אפילו ס'געפאלט אויס שבת ווי מען זאגט נישט קיין אבינו מלכינו זאגט מען שיר המעלות ומעמקים יא, סאו האו אבאוט מען זאל עס זאגן. און פאר איך גיי צו די דריטע זאך וויל איך צוענדיגן מיט א ווארט וואס זאגט נאך פון ר' יענקעלע האט ער געזאגט, שטייט,

און באלד דערויף וכו' זאל מען אינזין האבן די אלע וואס מען דארף האבן אויף ירושלים. האט ער געזאגט אויף דעם, האט ער ממליץ געווען די ווארט, שבת איז מען ליזיג, און רפואה קרובה לבוא, די רפואיני דרוקט מען אסאך פריער. איך זאג עס ענק אידן, עס קומט שבת קודש, עס הערשט א פחד אין די גאס, עס הערשט א צובראכנקייט ביי יעדע איד. א פארלוירנקייט. אונז דארפן אבער געדענקן אז דאס האט אונזערע טאטע געמאכט, דעיס איז נאו קוועסטשען אבאוט איט. איך האב מיר כפיר מסביר געווען אז אזאך איז נישט געשען צו קיין שום איוועלושען די לעצטע איך ווייס וויפיל יאר. דאס איז נאר געשען צו אונז, דאס מאכט נאר דער רבונו של עולם, אזעלכע פעטש קען נאר דער רבונו של עולם טיילן. ער לייגט אונז אריין אין דעם סוכה, אונז האלט מיר פאר ביאת המשיח. האלטס ענק שטארק. ווייזטס פאר די קינדער אז עטס האטס אמת די כשרות, אבער עטס גלייבטס באמונה שלימה אויף וואס די רבונו של עולם טוט עס גוט. און דאס איז די ענטפער פאר די נעקסטע קוועשאן. ווי אזוי זאל מען רעדן צו קינדער? יעצט, כ'בין נישט די גרעסטע פראפעשאנעל, נאופ. באט כ'האב מיך צוזאמגענומען אביסעלע אינפארמעישן וואס כ'האב מיך געהאט ארויסגענומען פון מיינע ארכיוון, כ'האב אמאל באקומען אביסעלע טרעינינג פון חי לייפליין זייענדיג א מלמד, און אמאל האב איך נאכגעקוקט אביסל אויף די אינטערנעט אויכעט. סאו בעיסיקלי האב איך אפגעשריבן אפאר פוינטס, ואידך פרישא זיל גמור. פארשטייט זיך אז איינער פילט אז ער האט מער דיפיקולטס, פראבלעמען מיט זיינע קינדער וועגן פחדים, זאל ער גיין צו א פראפעשענעל, ביי די אלע בית איז דאס. און פאר איך גיי ווייטער וויל איך ענק זאגן סתם אזוי, ברוך השם דא אין חוץ לארץ דארפן זיך די עלטערן נישט ספראווענען מיט אזעלכע פעניק און אזעלכע קוועסטשענס וואס מען דארף זיך ספראווענען די אידישע קינדער אין ארץ ישראל מיט זייערע קינדער וואס זיי דארפן לויפן יעדע צוויי מינוט ווען ס'איז דא צבע אדום ווען די סיירענס ציען צינדן זיך אן און מען לויפט אראפ און מען ווייסט נישט צו מען גייט ארויפקומען לעבעדיג. דאנק די רבונו של עולם פאר דעם, און ווען ענקערע קינדער פרעגן קוועסטשענס, האט עס דאנקן דעם אייבערשטן אז עטס דארפטס נישט ענטפערן אזעלכע שווערע שאלות ווי די צעזאלדיגע אידן. איז נאמבער וואן דארפט עטס וויסן אזוי ווי איך האב אנגעהויבן די שמועס היינט, א קינד האט די רעכט צו פרעגן. זאגן פארן קינד. אה, פרעגן וואס איז, דו דארפסט עפעס אלעס הערן, דארפסט עפעס אלעס וויסן, דאנט דא דעט. ווייל ווען דו זאגסט דאס פאר דיין קינד, די קשיות בלייבט אין זיין קאפ. און ער גייט ווייטער טראכטן, טראכטן, טראכטן, טראכטן, און ער קען אויפבויען טראומא'ס, ער קען אויפבויען נישט קיין ריכטיגע מהלך, אדער ער קען אנהייבן אליינס צו גיין זוכן, ספעשעל היינטיגן טאג. די דעמעדזש וואס דאס קען מאכן ווען מען לאזט נישט א קינד פרעגן, איז די ערגסטע זאך. אלע קינדער ווייסן אז ס'איז געווען א פראגראם אין ארץ ישראל, אלע ווייסן אז ס'איז נישט קיין טיפיקעל זאך, קינדער האבן שאלות, און אז דו זעסט דיין קינד איז פארטראכט, פרעג אים, קינד מיין זעץ דיך לעבן אים, לייג ארויף די האנט אויפן פלייצע און זאג אים, זאג מיר, דו ווילסט פארשטיין וואס דא גייט פאר? האסט עני קוועסטשענס? און דאס איז געזאגט געווארן ווען ער פרעגט נישט, און כל שכן וכל שכן ווען ער פרעגט יא. כ'האב לעצטנס געהאט נעבעך א קרוב מיינער איז אוועק יונגערהייט. און איינער פון די קרובי המשפחה האט מיך געזאגט, איך האב אלעס געטון אז מיין זון זאל נישט געוואויר ווערן פון דעם ווייל ער האט געקענט דאס קינד וואס איז אוועק, און ער האט נאר אזעלכע קשיות אזעלכע קשיות, האב איך אים געזאגט ער גייט סייווי וויסן, און טאמער גייסטו אים ווי מען זאגט ארויסלאקן אים שלאזן פרעגן גייט עס מאכן סאך ערגער, סאו געב לעגיטימאציע איטס לעדזשיט אז דיין קינד זאל האבן קוועסטשענס, איטס אקעי, זיי געדולדיג צו אים און ענטפער זיינע קוועסטשענס, עטליעסט קודם הער אים אויס, יעצט דו מוזט נישט אלעס ענטפערן, נאו יו דאנט העוו טו, איך בין געווען א, איך האב געהאט דאכט זיך, איך האב עס שוין געציילט אויכעט, באט. איך בין אמאל געווען ביי מיין עלטער מומע די באבובער רעבעצן רעבעצן העסע עליה השלום און זי האט געשריבן צוויי בוקס איינס פון די באבובער משפחה בשעת'ן קריג און די צווייטע בוק וועגן די דעזשער משפחה בשעת'ן קריג האט זי געוואלט עפעס אריינשרייבן א געוויסע מעשה אין די דעזשער בוק וועגן איר טאטע און זי האט עס געוויזן פאר איר מאן פאר עס איז געגאנגען אין פרינט פאר ר' נפתל'טשע זכרונו לברכה ר' נפתל'טשע איז געהייסן ארויסנעמען געוויסע מעשות האט זי געפרעגט איך פארשטיי נישט ס'איז דאך אמת'דיגע מעשות האט ער געזאגט יא יא ליגנט טאר מען נישט זאגן אבער נישט אלעס וואס איז אמת ברויך מען צו זאגן טאטעס און מאמעס. נישט אלעס וואס איז געשעהן מוז מען זאגן, נישט מען מוז נישט, מען טאר נישט, דאס איז זאכן וואס קינדער קענען נישט פארשטיין, זיי וועלן נישט וויסן, ס'קען זיי מאכן דעמעדזש לעולם דוד, אפגערעדט איך זאג ענק אליינס, די וויכטיגע נייעס וועט אנקומען צו ענק, גייטס נישט גריבלען, ס'נישט וויכטיג אלעס צו זעהן. און אלעס צו וויסן. ס'איז נישט געזונט. זיכער נישט פאר קינדער וואס האבן נישט די ברייטקייט צו קענען הענדלען די טראמא. סאו אפילו זיי פרעגן קוועסטשענס, יו דאנט האוו טו ענסער עווערי קוועסטשען. און דו מוזט נישט ענטפערן די קוועסטשען ברחל בתך הקטנה מיט די ערגסטע דיטעילס. דו קענסט זאגן, יא, אידן זענען נעבעך געהארגעט געווארן. ער פרעגט דיך, און ס'איז אמת אז כ'ווייס וואס מ'האט געטון אזוי און אזוי? מ'האט צו געטון אסאך שלעכטע זאכן. וואס איז א חילוק? ס'איז נישט אזוי וויכטיג מען זאל דאס וויסן, די פרטים איז נישט קיין נפקא מינה, מען קען גיין ארום און ארום, נאך אלץ ווייזן פאר די קינד אז מען רעכנט זיך מיט זיינע קוועסטשענס, און נאך אלץ ענטפערן מיט חכמה. עטס זענטס עדאלטס, עטס קענטס ענקערע קינדער, און יעדע קינד, יעדע עידזש, אלעס איז אנדערש, מען זאל רעדן יעדע איינער לפי דרגא דילאי, און וואס ס'פעלט נישט אויס זאל מען געדענקן וואס באבע רפא האט געזאגט, קיין ליגנט טאר מען נישט זאגן אבער נישט אלעס אמת ברויך מען צו זאגן. און דאס מיינט צו זאגן אז די קינדער מוזן נישט וויסן ווי אזוי די באדיס האבן אויסגעזען, ודאי לא מיידן. מען דארף וויסן, פונקט אזוי ווי ס'איז א סכנה די אלע ווידיאוס און פיקטשערס פאר עדאלטס צו זען, אקעי? אפילו מדינת ישראל האט פארשטאנען אז זיי קענען נישט אלעס ארויסשטעלן ביז ווען זיי האבן געפילט אז ס'איז ממש כלה כל הקיצין האבן זיי געלאזט זען ממש געציילטע זאכן. די פרייער און די גוי פארשטייט אויכעט אז ס'איז דעינדזשרעס פאר א מענטש צו זען אזעלכע זאכן. כל שכן וכל שכן רחמנא לצלן די קינדער. טוטס אלעס אין דער וועלט די קינדער זאלן דאס נישט זען. אפילו נישט ענדליך. יעצט, ווען א קינד איז נערוועז, א קינד איז אנגעצויגן, איז זייער גוט צו גיין פאזיטיוו. דהיינו, אים זאגן, יו נאו וואט, ביסט דערשראקן? איך בין אויך דערשראקן. לאמיר צוזאמען זאגן תהילים. ס'איז דער באשעפער וואס הערט. לאז אים אריינגעבן זיינע פחדים און פאזיטיווע זאכן, זאגן תהילים. אין ארץ ישראל איז דא די אפשען פון מאכן פעקלעך פאר די אידן, איך ווייס נישט גענוי צו א ראש ישיבה וואס האט געהאט, אסאך בחורים זענען געווען ממש טראמעטייזט, האט גענומען אלע בחורים אין ישיבה און ער האט געברענגט וועסטלעך פון די סאלדאטן, און מ'האט געגאנגען קניפן ציצית אויף די אלע וועסטלעך פון די סאלדאטן, זיי מזכה זיין מיט א מצבה פון ציצית וואס זאל היטן אויף זיי. סאו די קינדער האבן ווייטער געוויסט די טראמא, אבער זיי האבן אריינגעגעבן זייערע ענגער, זייער טראמא אין א פאזיטיוו זאך, צי אנדערע האבן געמאכט אז סקולס זאלן מאכן סענדוויטשעס פאר די סאלדאטן צו פאר די פעמיליס וואס ווערן נעבעך פארשיקט פון די געגנט, אונז קען מיט דאס נישט טון אבער אונז קען מיט טון אנדערע זאכן. האו אבאוט אז א תלמוד תורה זאל מאכן אז מ'זאל זיך קאנעקטן מיט א צווייטע תלמוד תורה אין ארץ ישראל און מ'זאל זיי שיקן בריוון, מ'זאל זיי שיקן צעטעלעך. ס'פעלט נישט קיין היימישע מוסדות אין ארץ ישראל וואס לעבן אונטער די פחד. טאקע נישט אין די געגנט פון עזה באט נישט ווייט פון דארט אשקלון, בית שמש, ס'איז געפאלן דארט. קינדער האבן נישט געהאט קיין חדר די וואך. סאו האו אבאוט עפעס א מלמד קאנעקט זיך, די קינדער זאלן טון פאזיטיוו זאכן אזוי ארויסגעבן זייערע פחד. און די עיקר איז ווייזען פאר די קינדער אז אונז כאטש אונז האבן קשיות און כאטש אונז זעמער פארווייטאגט אונז זעמער רואיג. און זאג אגאנצן צייט איך האלט און ברענגען אווערנעס אז מ'זאל שטעלן סעקיוריטי און מ'זאל זיך דרייען מיט מכשירים און טאשן אויב ס'פעלט זיך אויס און דאס אלעס פיין און וואויל די קינדער זאלן עס אבער נישט זעהן די קינדער זאלן עס נישט זעהן און זאלן נישט וויסן דערפון דו טוסט דיין דזשאב דו טוסט דיין חוב ל. און בכלל, זעט זעטס, מען זעט עס אסאך מאל, ווי קינדער שמועסן מיט די פאליס וואס שטייען אין פראנט פון בתי מדרשים. קיינמאל נישט קיין געזונטע זאך, ספעשעלי יעצט. ווייל לאו דווקא דער פאליסמען וואס שטייט דארט האט שכל צו זאגן פאר די קינד וואס איז גוט צו וועם צו וויסן און וואס נישט. על כל פנים, און לאמיר ענדיגן מיט די לעצטע זאך. ס'איז אמאל געווען. א גניבה פון ספרי תורה אין א שול דא אין פלעטבוש, און מ'איז געגאנגען פרעגן הגאון הצדיק רבי אביגדור מילער וואס מ'זאל טון, וואסערע קבלה מ'זאל זיך מקבל זיין, האט רבי אביגדור געפרעגט, איז די ספר תורה געלינגען אין א סעיף אדער אין א פלעין ארון קודש? האבן זיי געזאגט א פלעין ארון קודש, האט ער געזאגט די קבלה איז מ'זאל קויפן א סעיף. אוודאי די אלע מעשות וואס געשעהט די רבונו של עולם געטון אויפצווועקן אידן לתשובה אלעס איז אמת אבער ס'מיינט אויכעט אז אונז דארפן אביסעלע מער צולייגן קאפ ארום און ארום אונז דארפן וויסן איז קיינער נישט פארזיכערט אוואדע אונז גלייבן אין רבונו של עולם אז די רבונו של עולם היט אונז אבער די רבונו של עולם וויל אונז זאל מיר טון השתדלות אזוי איך האב געזען אויף אייוועלט א מורא'דיגע פוינט האט איינער געשריגן דארט נע די אלע כלים איז ידיים ידי עשיו האט איינער געענטפערט און וואס איז מיט די פסוק ווי שטייט הבא להרגך השכם להרגו דאס איז געזאגט געווארן פאר די גוים כ'האב מורא'דיג הנאה געהאט פון די תשובה. ס'איז דא א מצוה פון השתדלות פון זיך אכטונג געבן ונשמרתם מאוד לנפש אחיכם פונקט אזוי ווי הצלה און אלע אנדערע ענינים איז דא א מצוה אויכעט אויף דעם סיי מ'זאל מאכן זיכער אז ס'איז דא סעקיוריטי אין יעדע בית מדרש און טאמער דיין בית מדרש האט נישט קיין סעקיוריטי, זאג פאר דיין רב אז דו קענסט נישט קומען דאווענען ווילאנג ס'איז נישט דא קיין סעקיוריטי. זיכער אום שבת. גיי נישט אריין דארט. ס'איז א מקום סכנה. א בית מדרש היינטיגע צייטן אן קיין שמירה איז א מקום סכנה. אה, יעצט מ'פרעגט ווי אזוי קענסטו זאגן אויף א מקום קדוש אזא זאך? אין אזא זמן וויל די רבונו של עולם דו זאלסט מאכן השתדלות און שטעלן שמירה, פונקט אזוי ווי דו פארשטייסט אז מען טאר נישט אריין גיין אין א סווימינג פול וואס עס איז נישט דא דארט קיין לייף גארד, די זעלבע זאך אין די יעצטיגע מצב ווי מען שטייט, דארף יעדע בית מדרש האבן שמירה, דארף יעדע תלמוד תורה האבן שמירה, יעדע סקול, יעדע ישיבה קטנה, און עס איז נישט קיין חסרון א טאטע צו האבן אין די טאש אזוי ווי איך האב געוויזן פעפער ספרעי מיט אנדערע זאכן, איך גיי נישט זאגן עס גייט אפהאלטן א ארמי פון רשעים, די אייבערשטער פון קיינער גייט נישט קומען קיינער גייט אונז גארנישט טון, באט ס'קען העלפן. וכדומה וכדומה. אוודאי מ'דארף עס טון אויף א קלוגע אופן די קינדער זאלן זיך נישט דערשרעקן, זיי זאלן עס נישט זען, באט זייטס נישט קיין בטלנים און זייטס נישט קיין נאראנים, און לאזטס נישט די קינדער זיך דרייען אין די גאסן ווי אין נארמאלע צייטן, זייטס אביסל מער פארזיכטיג און מער וואכזאם, און דער אייבערשטער זאל העלפן זיי קענען נעקסטע וואך געבן א פרייליכע שיעור, א גוטע שיעור, שירי לוי שיחו דאס זאל זיין א שיעור פון א שיר, פון א ניגון, לשון נופל א לשון און מ'זאל זוכה זיין בקרוב צו זוכה זיין צו די גאולה שלימה און ביז אהין ביז אין קרעטשמע זאל קיין שום איד נישט געשעדיגט ווערן מער שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו זאל הערן גוטע בשורות און מ'זאל זוכה זיין צו א פרייליכן שבת און א פרייליכן תמיד בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.